Ýer titremesi näme? Ýer titremesiniň görnüşleri we sebäpleri. Bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýylda paýtagtymyz Aşgabatda bolup geçen ýer titremesi barada käbir maglumatlary sizlere aýtmakçy. Taýyn bolsaňyz, wideomyzy başlalyň. Ýer titremesi diýilýän tebigy hadysa ýer gabygynyň döwülmegi sebäpli emele gelen yrgyldylaryň tolkunlar ýagdaýynda ýaýramagydyr. Meşhur ynanjyň tersine, bu waka ýer gabygynyň hereketsiz däl-de, hereket edýändigini görkezýär we bulam-bujar hadysalary öz içine alýar. Esasanam fizika we ylymyň beýleki pudaklary tarapyndan öwrenilýär. Ýer titremesini öwrenýän ylym pudagyna seýsmologiýa diýilýär. Ylmy usullaryň we ölçeg gurallarynyň kömegi bilen onuň nähili emele gelendigini, ýer titremesiniň tolkunlarynyň nädip ýaýraýandygyny öwrenýär. Ýer titremesiniň sebäpleri we görnüşleri. Dünýäniň gurluşyna seredenimizde geologiki we geofiziki gözleglerden alnan maglumatlara görä ýer modeli döredildi. Modele görä ýeriň ýetmiş-ýüz kilometr galyňlygyndaky litosfera bar. Bu ýerde ummanlar we materikler ýerleşýär. Başga bir bölegi mentodyr. Mento adatça gatydyr, emma ýerli esasda suwuk gurşawlary hem bardyr. Mantonyň aşagynda ýadro we demir-nikel garyndysy bar. Litosferanyň aşagynda astenosfera diýilýän gatlak bar. Ýumşak, Ýokarky Manto höküminde hem bellidir. Bu ýerde konweksiýa akymlary tarapyndan döredilen güýçler daş gabygyny döwýär we plitalary emele getirýär. Bu konweksiýa akymlarynyň esasy sebäbi radioaktiwlikdir. Radioaktiwligiň ýokarlanmagy bilen temperatura we ýylylyk ýokarlanýar. Konweksiýa akymlaryna sebäp bolýar. Bu akymlar litosfera giňişliginde gysylmalary, ýagny stres döredýär we gowşak plitalaryň döwülmegine sebäp bolýar. Häzirki wagtda Ýerde on sany uly lewha we köp sanly kiçi lewhalar bardyr. Bu lewhalar astonosferadaky gaýalar ýaly ýüzýär, şeýle hem adamlaryň duýup bilmejek derejede hereket ýagdaýyndadyr. Lewhalaryň hereketine seretsek, biri beýlekisiniň aşagyna giren. Iki lewha arasynda bu hereketiň öňüni alýan sürtülme güýji bardyr. Lewhanyň hereketi diňe bu sürtülme güýjüniň aşmagy netijesinde ýüze çykýar. Sürtülme güýjünden ýokary bolan lewhalar netijede hereket döreýär we bu atnositel hereket sebäpli titremek bolýar. Bu sarsgyn gaty gysga wagtyň içinde bolup geçýär we şok hiline eýe bolýar. Netijede gaty uzak aralyklara ýetýän ýer titremesi tolkunlary emele gelýär. Bu ýüze çykýan ýer titremesiniň gelip çykan nokadyndan daşlaşdykça seýsmik tolkunlaryň energiýasy peselip-bäýreýär. Ýaýramagyň netijesinde kemçilikler, näsazlyk diýlen ýer döwükleri ýüze çykýar. Käwagt bu ýer döwükler syn edilip bilner. Käwagt bolsa ýerüsti gatlaklarynyň arasynda galýanlygy sebäpli syn edilmeýär. Şeýle görnüşde ýer titremeleriniň emele gelmegi bir müň dokuz ýüz on ýerinji ýylda Amerikan Reýdi tarapyndan öwrenildi. Reýding, elastik gaýtalanma teoriýasy diýlip atlandyrylýan bu hadysa barlaghanalarda gaýta-gaýta subut edildi. Bu teoriýa görä, ýer titremeler, esasan, ýer titremelerindäki näsazlyklara elastik gaýtalanma görnüşinde, ýagny ýalňyşyň iki tarapynda we ters tarapynda bolup ýüze çykýar. Ýer titremesiniň görnüşleri. Ýer titremesini esasy üç topara bölüp bileris. Tektonik ýer titremeler, wulkanik ýer titremeler, çökünti ýer titremeleri. Birinji topardaky tektonik ýer titremeler ýokarda beýan edilen sebäpler sebäpli ýüze çykýar, adatça, tabak äriçäklerinde bolýar. Dünýädäki ýertitremeleriň ýüzde dogsan göterimi bu topara degişlidir. Paýtagtymyz Aşgabatdaky bolup geçen ýer titremesi hem bu topara degişlidir. Ikinji topardaky wulkan ýertitremeleri ýeriň aşagyndaky erän maddalaryň ýeriň ýüzüne çykýan wagtynda döräp, gazlaryň fiziki we himiki partlama netijesinde ýüze çykýar. Olar ýerli ýertitremeler bolup, köp zyýan bermeýärler. Ýaponiýa we Italiýa ýaly ýurtlarda köp gabat gelýändir. Soňky topardaky çöken ýertitremeler Ýerasty giňişlikleriň gipsiň we gaýalaryň eremegi netijesinde ýüze çykýan ýertitremelerdir. Bular ýerli derejede esaslanýar we energiýasy azdyr, uly zyýan bermeýärler. Aşgabat ýertitremesi bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýylyň altynjy oktýabr güni, Käbir çeşmelere görä ýedi bal we dokuz bal aralygyndaky güýçde bolan ýer titremede Aşgabat haraba şäherine öwrüldi. Ýunesko-nyň maglumatyna görä, ol ýigriminji asyryň iň weýrançylykly heläkçiliklerinden biridi. Ýüz dogsan müň adamlyk şäher ilatynyň ýüz ýetmiş alty müňi ajy wakada aradan çykypdy. Şäherde diňe üç sany binanyň ýykylman galandygy hem habar berilýär. Ajy waka sebäpli şol wagtky SSR respublikasynyň ýedi müň wagon, iki ýüz kyrk ýük uçary we müňlerçe maşyn kömege gelipdi. Sekiz müňden gowrak ýaraly ýa-da ýetim çaga bolsa beýleki respublikalara ugradylypdy. Mähriban dostlar, bu wideomyzyň hem soňuna geldik. Wideo göwnüňizden turan bolsa laýk goýup, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Kanalyma agza bolsaňyzda hoşal bolardym. Indiki wideolarda görüşýänçäk, hoş, sag boluň!